Сәлам, сәлам, исәнмесез, әссәламу алейкум, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Мин юморист тапшыруның 4 сезоны, 3 чыгарылышы. Һәм сәхнәдә мин, Айнур Сөләйманов. Искә төшерәм, бездә иң көчле юморист өчен көрәш бара. Һәм инде иң көчле юмористка безнең төп бүләк, ул да булса ак шалата бүләк булачак. Ә кем икәнен инде без әлбәттә озакламый финалда белербез. Ә бүген безнең чирек финал. Һәм инде чирек финалның хөрмәтле жюри әгъзалары белән әйдәгез танышыйк. Алып баручы, Татар радиосының баш мөхәррире Рамил Шарафиев! Һәм бездә бүген кунакта шәхси эшмәкәр Алмаз Зиятдинов! Һәм инде, әлбәттә, жюри әгъзаларының бизәге. Ул Әлмәт драма театрының примасы, Татарстанның атказанган артисты, Мәдинә Гайнуллина. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле телевизор караучылар, һәм инде әлбәттә рәхмәтләребезне белдерәсе килә. Татнефть хәйрия фондына. Flint Production компаниясенә һәм Әлмәт иҗтимагый үзәгенә. Чөнки алар булмаса, шушы тапшыруыбыз булмас иде. Һәм инде әйдәгез бергәләшеп бүгенге э, чыгарылышның кагыйдәләренә күчик. Бүген бездә импровизация. Инде һәрбер катнашучы монда чыгып, үзенең тормышыннан яисә тарихтан вакыйганы сөйләячәк. Шушы вакыйганы сөйләгән вакытта мин аларга төрледән төрле сүзләр күрсәтәчәкмен. Һәм инде аларга шушы сүзләрне үзләренең вакыйгаларына кертергә кирәк булачак. Һәм инде э, барысы да аңлашыладыр, әгәр дә аңлашылса, алкышлап алыйк. Без бергәләшеп башлыйбыз. Һәм беренче катнашучы Яршаллы шәһәреннән Илмир Әхлиулла. Исәнмесез. Минем исемем Илмир, миңа 27 яшь. Беләсезме, мин армиядә булганга беркем дә ышанмый, чөнки мин кайбер вакыт күлмәк киергә яратам. Бу хәлне әти күрмәде әле ярар. Ул Афганда служить иткән кеше мине күрсә, икенче тапкыр армиягә җибәрер иде. Тупса, нәрсә ул тупса? Мин бер дә белмим нәрсә ул тупса, но бу сүзне минем Историямә куерга кирәк. Тупса, ә, исемә төшердем, бу бит ишек ачкан тупса. Черки, черки. Бу тупса ишекне ача яба һәм черкиләр кермәстән бездә авылда булыша инде. Черкиләр бик, бик алар кон суырга яраталар, вампирлар. Мине дә вампир дип йөртәләр иде, чөнки мин бик яшь күренәм миңа. Сизәсезме, миңа 27 яшь юк. Саескан, саескан черкиләре ашарга яратам ул, белмим. Но саескан яхшы бер нинди ике аягы бар ахрысы ул саесканның. Саесканның койрыгы да бар, оча да белә ахрысы. Бик шәп. Әйе, миңа ши камыр, камыр басырга. Авылга кайткач, әби камыр басырга ярата, миңа бауырсаклар, чәк-чәкләр пешерә һәм мин шуңа күрә инде 27 яшемдә 60 түгел, 80 килога якын килеп җиттем. Рәхмәт, рәхмәт. Әйдәгез алкышлап алыйк. Рәхмәт Эльмирга, Яр Чаллы шәһәреннән. Киргиләр һәм инде башка темаларны да ачты. Әйдәгез алкышлар белән каршы алыйк. Мамадыш егете Ленар Галләу. Сәлам, хәзрәт дуслар. Э, мин Ленар һәм мин Мамадыштан. Минем белән вот менә шундый хәл килеп чыккан ия. Мин йорттагы, э, авылдагы үземнең йортны сатырга уйладым. Чынлап. Чөнки вот менә анда хәзер учак янмый башлады. Дөрестән дә учакны кабызырга кирәк, шуңа күрә сатырга кирәкләр диде. Ну, вот менә бу йортны сату, ул минем шәймегез. Вот менә э, беренче сатып алучы белән очрашу да гыйме, кыз белән беренче тапкыр үбешкән шикелле. Теге беренче клиент теге әзрәк тәҗрибәлерәк булып чыксын иде, үзенең шул кеше булсын иде бинде хотя бы дип инде. Шундыйрак вот менә теләкләр белән көтә дөрик. Дөрестән дәгән. И шушы вакытта име, вот менә э, ул сатып алучы килгәч име, уйлыйсың, дөрестән дәгән. Син менә бу йортта име иң менә шундый кулайсыз кеше икәнеңне. Чөнки ул әйтә, вот менә монда эшләмәгәнең, менә җанатарларың бармы берәр нинди хотя бы ремонт булышып китерер вот менә синең мәйтәм мин кая әле стендап белән шөгыльләнә башлам нинди җанатарлардан җанатарлардан бер генә мәйтәм только әни вот ите ансы да гына ремонт ясый белми чынлап и чынлап и анысы ул теге килә дәген әйтәм итә и чынлап миңа үземә теге вот менә өйдәге име вот менә бер бармагым да җитмәгән шикелле шул йортыма бер бармак та җитмәгән Ну ярар дагын теге һәм аның белән инде аннан соң ничәтә башлыйбыз инде уртак тел табып Э, ярар сатып алмыйм дип әйтә дәген ул китеп бара шуңа күрә инде мин хәзер аптырагач инде башта килгән сатып алучыга инде күршенең йортын күрсәтәм күршенең йортын тикшергәч теге анасы уже үземнекенә дә кертергә була чөнки аның вот менә күршенең йорты инде терсәк сыман төсле Чынлаптан шундый өчпочмак, ни әйбер имеш, шундый матур, бөтенесе дә яхшы ясалган. Инде э, әлбәттә генә, вот менә мин уйлап куйдым, дөрестән дә вот менә йортны сатканда име подход табырга кирәктер дип име. Чөнки мин уйладым, вот менә йортны сатканда, вот минем урында татар дәүләт драма театры артисты нәрсә эшләгән булыр икән. Минемчә, әлбәттә генә таяк миниатюрасын күрсәтергә тиештер. Әгәр дә гән ул таяк миниатюр, мин шулай дип таяк миниатюрасын күрсәттем. Ленар, рәхмәт, рәхмәт Ленар. Ленар бик кызып, рәхәтләнеп сөйләде. Алкыш табалып Мамадыш егете Ленар Галәү. Әйдәгез, киләсе конкурсантыбызны безнең шушы чыгарылышның бизәге Ләйсән Насырованы Яр Чаллыдан бирегә эндәшик. Сәлам, дуслар, мин Ләйсән, психолог. Мин гадәти психолог түгел, мин Авыл психологы. Безнең эшебездә төрле күнегүләр үткәрәбез. Кузак, мәсәлән, кузак ултырасың да, менә болай кузак сыман ачыласың да, уф дип әйтәсең дә, бөтен авырлыклар онытыла, стресс юкка чыга. Әгәр дә сезнең башыгыз авырта икән, ир кешеләрнең хәтта сакаллары анда точка урнашкан, шуңа баса-баса Сезнең халәтегез, стресс үтә, рәхәтләнеп ял итәсез. Ул ир кешегә генә кагыла, дуслар. Менә шулай, шундый күнегүләрне эшләп, сез, әлбәттә, иң яхшы э, тәҗрибә алачаксыз табак. Табакка саласың икән тәмле, тәмле пироклар. Ул инде сезнең э, ял итәсез, сез тәмләп ашыйсыз. Әлбәттә, шул күнегүне дә кертегез. Калайга карамагыз, карамагыз күкләргә, карагыз реаль тормышка, карагыз яхшы уйлар белән. Чөнки психолог гел шундый рекомендация бирә сезгә. Нәрсә дип әйтим, мин менә психолог, авыл психологы буларак, дөяләр белән

Шушы бирем алкышлап алыгыз әле. Дөрестән дә кыен бирем һәм инде импровизация ул җиңүләрдән түгел. Шуңа күрә чакырыйк дүртенче конкурсантыбызны. Ул да булса Илнур Камалов Әлмәт егете. Хәерле көннәр, дуслар. Минем исем Илнур. Мин сезгә бүген бер бәләкәй генә криминаль вакыйга сөйлим. Мин дүрт яшемдә үз авылымда йөргән балалар бакчасын басып кергән идем. Ничек булсы булды дисәгез, абзар артында дустым белән кич белән уйнап э, уйнап йөргәндә Абитка биргән конфетимне балалар садигында онтып калдарганын искә төшердем. Бардык та ул ябык булды. Нишләргә дип җоннарыбызны йолкып йөргәндә, инде минем кыю гына дустым Торна Фәрите бер зур гына бүрәнә алды да садикның уйламыйча да тәрәзәсен ватып керде. Акылы шуның кадәр булгандыр инде, э, белмим, мин дә аны хупладым да бергә кердек без бу садикка. Кердек тә хушыбызга киттек. Без бит хәзер балалар бакчасында бер үзебез генә. Теләсә нәрсә эшләргә була. Андагы бөтен тәмле әйберләрне, уенчыкларны бөтенесен кесәбезгә тутырдык та Морҗада яткан мәчеләр сыман рәхәтләнеп утыра башладык. Бераз шулай күңел ачканнан соң инде хәзер нишләргә? Безне тоталар дип уйлар керә башлады башыбызга. Бөтен әйберләрне чистартып, инде чыгарга юнәлгәндә, Бер күлмәк төште күз алдыбызга. Минем инде дустым, бу минем бәләкәй апаема ярый дип, ансын да кесәсенә тутыра башлады. Тут, тутыра, тутыра алмыйча инде аягына бәйләп куйды да, без юнәлдек өйгә таба. Тамак ач бит инде, нишлисең? бик бик тиз генә бара алмыйбыз. Ә безнең арттан бөтен кесәгә тутырган әйберләребез коелып барган икән. Рәхмәт. Рәхмәт инде коелып беткәнче дәгез. Без генә туктап торыйк һәм инде иң алкышларыбызны бирик бергәләп. Бик зур рәхмәт сабылыгыз. Инде сүзне жюри әгъзаларына бирик, аларның фикерен әйдәгез бергәләп ишетик. Рамил Шәрәфиев Сездән башлыйк, ни диярсез? Сәламнәр тагын бер тапкыр. Мин һәрбер кеше э, турында сөйләп китәсем килә. Э, радиода эшләгән буларак, мин э, җөмлә төзелешенә дә карыйм әле. Шулай бит, татар юморы ул шундый әйбер. Рус телендә бер телле сөйләсәң, татар телендә сөйләгәндә аның икенче телле сөйләргә кирәк. Менә дүрт кеше арасында минем күңелемә иң ятканы Әлбәттә, Ләйсәннең булды. Шулай бит. Хатын-кыз теләсә ни ситуациядән чыгу юлын таба икән ул. Шулай бит. Аның һәрбер сүзләре аеруча калайга карамагыз, җиргә карагыз дигән сүзе мине просто үтерде. Инде калганнара килгәндә Эльмир беренче чыкты. Беренче чыгуга карамастан каушап калмады, һәрбер сүзне шулай ук урнаштырып барды. Ә сүзләрне иң матур урнаштырып баручыларга килсәк, ул безнең Ленар Галәү. Чөнки аның тәҗрибәсе бар һәм аның образы да инде үз эше, үзе өчен эшли. Ә, Илнурга килгәндә, Илнурның шундый ә, минимализм ә, рәвешендә дип әйтим, аның сөйләме шундый кызык теге. Тукталып тукталып кала, ләкин ул ә, мәзәк өсти менә шушы ситуациягә. Бик зур рәхмәт, Рамил. Төпле фикерегез өчен. Бик матур фикерләр ишетәбез һәм инде әйдәгез ә, Алмаз, Алмаз, инде шәхси эшмәкәр буларак ничек сезгә импровизация Ә, Бик шады Ләйсән. Ә, Беренчедән, сакал ир кешедә генә дип аның э, шул әйткәне хатын кызларга бармый бу психология дип шул вот э, молодец шулай ук илмир ә илнур молодец да илнур э, жын турында жыннарыбызныкы дүрт яшендә шундый авыллар искә төшеп китте авылда әниләрдә молодцы ленар да молодец терсәк турында әзрәк чыгарып алды молодец илмирга тырышырга кирәк Вот, но ул беренче иде. Ну, матур, матур. Чыктылар да, ситуацияләрдән. Инде әйдәгез, э, гүзәл затыбызга, Мәдинә, сезнең фикер? Зур сәламнәр барыгызга да. Миңа катнашучылар барысы да диярлек ошады. Э, мин көтелмәгәнчә, мин әле көтмәгән идем бу кадәр булыр дип. Инде катнашучыларга менә әгәр дә барсак, рәттән Илмир турында. Илмир чыннан да бик яшь күренә, егерме җиде яшь бирмәс идем. Тырыша егет, тырыша, тырышырга кирәк. Ленар Галәү бик ошады. Үзен шундый сәхнәдә бик иркен тота, тоя, тоемлый, аның юморы бар. Э, чөнки менә юморга килгәндә гомумән юмор жанры ул иң катлаулы жанрларның берсе чөнки хәзер кешене көлдерергә җиңелләрдән түгел айхай авыр жанр ул шуңа күрә безнең э, катнашучыларыбыз э, йөз процент үтәде дип әйтергә була ләйсәнгә килгәндә ләйсәннең татарчасы әз генә аксаса да ул тырышты Ләйсән һәм хатын кыз катнашучы буларак, мин аңа югары балл куям. Илнур Камалов безнең үзебезнең Әлмәт егете, ул бик тырыш егет, мин Илнурны якыннан беләм. Шуңа күрә? Шуңа күрә Илнур әле ул юмор өлкәсендә дә оста икән, 70 төрле һөнәр дә аз диләр егет кешегә, шуңа күрә Илнур, афәрин! Молодцы, молодцы, һәрберсе дә минемчә барысы да тырыштылар иң мөһиме. Ә без инде киләсе биремгә күчәбез. Без киләсе биремгә күчәбез. Ул шулай ук җиңелләрдән түгел, ул шулай ук импровизация. Һәм инде кинолардан, мультфильмнардан төрле өзлекләр булачак, ләкин алар тавышсыз булачак. Һәм инде тавышландырырга кирәк булачак, әлбәттә, безнең катнашучыларга. Әйдәгез әле, карыйк әле, ничек алар шушы өзекләрне тавышландырырлар икән. Линар, Галәү Мамадыш, Илнур Камалов, Әлмәт. Каршы алабыз. Әйдәгез, егетләр. Әзерләнәбез. Нинди фильм, яисә мультфильм чыгыр икән сезгә? Бу Безнең балачакта иң яраткан мультфильмның берсе Винни-Пух белән Пятачок мультфильмы. Инде кайсыгыз Пятачок, кайсыгыз Винни-Пух була? Әйдә мин Винни-Пух булам. Әйдә. Әйдә, аю. Әйдә. Илнур, син кем буласың? Менә шушы матур шушка булам мин. Буласың инде, әйдә. Илнур, Винни-Пух булгач. Әзерме? Без башлыйбыз. Дуңгыз! Дуңгыз син! Бытыш, аю алып чыккан. Беренчедән, хәзер бит инде август. Икенчедән, бүген вообще ВДВ көне. Син оныттыңмыни? Без бит ВДВшниклар. Киттеге парадка. Бытыш, никто кроме нас. Вайе, шуңа күрә давай, билетларың алдаган чыгайда. Киттек. Нинди билетлар ул? Нәрсә кирәк сиңа? Так, хәзер табам. Заводовы. Чык димей дә киттек. Заводовы. Киттек иде. Чык, аңладым, чыга калыр. Давай, иде. Давай. Киттек аппаратка. Давай, билетларың ал дим, кая синең билетларың? Юк. Былай булса без парадка җитешмибез. Нәрсә кирәк инде бу җүләргә? Кыш буе чыкмаганда чыга. Так. Миндә яңа модель надувной беретлар бар. Кайсысын сайлыйсың? Син җүләрме? Ну давай да, кил әле монда. Так, мә зәңгәр. Так, давай да карыйм. Менә уйла син, вот менә бу яшеле бит пограничникларныкы бит инде. Ничек инде без моның белән барыйк парадка? Һаман яшәкләр. А вот менә бу зәңгәр, күк төсе. Заводове. Никто кроме нас. Вот. Вот менә яшерен алып тыгып кой. Бар анда коял. Или зәңгәренме? Кайсы? Юк, зәңгәр үзе безне алып китәбез. Так, точно. Мин бит дальтоник туры бит, зәңгәр бит инде өстендә безгә. Әйе. Сайла инде давай. Ладно. Әйдә киттек. Так, ишәк, кстати, безнең ВДВшник мәле ул. Давай, так. Бер раз, раз, раз, два, три. Ишәккә раз, пограничникка бирәме? Раз, два, три. Раз, раз,

Әйе, яңгыр булырга морж, зонтикта. Бу дивана тагын башка бутылка ватырга 501, 502, 503. Купол. Раз. Ага. Фонтан! Заводове! Ну, ничек монда, Әлмәтнең фонтаны, ә? Әнә бездә фонтанда да булып китә. Карале, Питәшек, мин сиңа бер кайчан әйткәнем бармы? Башкортстанга туры юл таба беләм. Кара ничек мин грелка шартлата беләм. Йо, пидачок, син бит була вертолет, брат. Хабирәм да. Һәм менә кара, мин дә халкы зуррак, мин как никак өч пачка тартам көненә. Рәс. Рәс. Рәс. Хәзер 501, 502, 503 купол. Первый пошел.

Кемнәрне ул? Ну, мотострелок ишәк бар инде безнең. Анда тагын кем? Э, связист куян. Хотя бы телефоннан берәрсен шалтыратырга может. Мин бит чынлап та армиядә служить итмәгән. Мин бит сары билет. Йо, син боларны кара әле 31 июльдән бирле һаман бәйрәм итеп йөриләр. Тәпидә чувак, берәр нәрсә булса эшләргә кирәк. Так, өскә генә җибәрмәсен инде бу. Ну юк инде, ансын, ансын җибәрмәскә тырышабыз. Так, яра, берсен хәзер вертушка белән бирсәм. Рәхмәт, рәхмәт, җегетләр, туктатасы килми сезне. Ләкин безгә бик тә кызык, жюриның фикере. Инде әйдәгез, э, сезгә сүзне биреп,

аның импровизациясендә бернинди дә э, шик юк иде ләкин илнур шулай ук шаккаттырды безне икесендә мощный тандем әлеге видеоны минемчә тизрәк алып инде таратырга кирәк ватсаплардан әзер видео бу бу шедевр дөрестән дә әйдәгез әле драма театры артистын ишетик бер генә җөмлә әйтәм ну егетләр әйбәт чыкты Ай рәхмәт, ай рәхмәт. Киләсе конкурсантларыбыз әйдәгез, бирегә чакырыйк икесе дә. Яр Чаллыдан Ләйсән Насырова белән Илмир Ахиулла. Әйдәгез, экраннарга карыйк. Сезгә нинди өзек чыгар икән? Караңгы. О, бу кара малай Ләйсән булырдыр инде. Димәк, кызык булачак. Кайсыгыз учак, кайсыгыз

Тагын сөйләп кара әле. Мин караңгы төш күрдем. Шундый караңгы. Кара әле, син вообще көтүдән кайткан малай. Менә монда сыерлар иде безнең, күрәсеңме? Ул менә бу безнең карта, авыл картасы. Моннан сыерларны без Юк, юк, кара әле, мин синең кызыңны күрдем. Ә, син минем кызымны кияүгә алмакчы буласыңмы? Син бит әрмән малае, ни, мин сиңа үземнең кызымны бирә алмыйм инде, малай. Син менә кара әле, туйга, никахка акчаң бармы соң ул вообще? Минем аксамакат бар. Аксамакат бар? Син минем кызымны туйга аксамакат белән алып бармакчы буласыңмы әллә? Әйе, күз алдына китер, җил, без самокатта. Барабыз, безне карыйлар, безне күзәтәләр, безнең артта банкалар шәршәлеп торалар. Юк, юк, малай, болай булмас, син битең кап-кара, бүген юындыңмы соң син вообще, кара әле. Әйдә, может, Сарманга Куйдым. барып агарып кайтырсың, ә? Ничек инде агарып кайтыргамы? Ну, ну, малай, э, туй ягына акча бар дисең инде, ә никах ягы кыз ягыннан. Юк инде, кара әле, син мине аңламадың. Мин Африкага барып кайтас. Минем кызны Африка алып кайтмакчы килен. Ну, минем кызым сиңа чыкса, точно әрмән белән җөргән дияләр инде, Юк, белмим юк. инде нәрсә эшләргә синең белән. Әйдә әле, уйлап карыйк әле. Тагын нәрсә туйга нинди кунаклар чакырабыз?

Ярар, егет, әйдә әле, син бар, юынып кил, бәлки агарарсың, аннары иртә белән уйлап карарбыз ничек ясарга. Кая бабай, ашыкма. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Караңгы театр иде бу. Бик зур рәхмәт сезгә катнашуыгыз өчен, үзегезнең спектаклегез өчен. Без инде жюрига карыйбыз һәм инде Илмир белән Ләйсәннең башта чыгышларын әйдәгез бәялик. Яңадан инде Бергәләп белербез кем безнең бүгенге проектны ташлап китер. Әлеге тавышландыру конкурсы буенча без радиодәшләр өчен безгә бит сүзләр күп кирәк. Мин яңа сүз өйрәндем хәзер, тарантаи. Тарантай таранталатып килә әле. Ул сүз мине хәзер шуның хәтле кызык итеп яңгырыячак. Рамир Гумнан әле ул Ләйсәндәйме, андый сүзләр бик күп булды. Тарантай, тарантата, татата, нинди бер искиткеч. Телгә бай. Телгә бай. Дөресен телгә бай. Һәм беренче видео белән чагыштырганда аларга авыррак бирелде бит инде шушы картина, ләкин аңа карамастан алар момент моментына шундый кызык хәтта абсурдлы, ләкин шул вакытта кызык

Беренче чыгышларына караганда күбрәк ошадылар. Менә бит. Менә бит. Инде без хәзер белебез, кем соң безне бүген ташлап китер. Инде сезгә хәбәрләшеп, фикерләшеп, бергәләшеп хәл итәргә кирәк булачак. Кем безне ташлап китер. Димәк, безнең жюри әгъзалары фикерләштеләр, уйлаштылар һәм инде без түземсезлек белән көтәбез сезнең җавапны. Без бик озак киңәшләштек һәм шундый фикергә килдек. Бу проекттан кеше китми, ә калалар. Шулар шулар. Тегесе кала алмый дип әйтик, ярыймы, чөнки юморлары бөтенесенең дә әйбәт дәрәҗәдә. Ләкин кагыйдә шундый, кагыйдә буенча бер кеше китәргә тиеш. Безнең фикерләребез кисеште,